Salowmaleýkim dostlar gowmy ýagdaýlaryňyz Ilki bilen Orazmyrat kanala hoş geldiňiz Orazmyrat podpisasiýa ediň komment goýuň laýk basyň Dostlar ýaňy trenowkadan çykdym bu gün hepede 3 gezek trenowka edýän trenowkadan çykdym gün çykyp dur Gaty gowy howa. Şu wideony ýazaýyn diýdim, ýüregime düwüp ýördüm ýazmagy. Näme wideo? Kanalda eýýäm müň podpişik bar, müň. Näme şu wideony ýazýan? Sawolsun aýdasym gelýär size. Her biriňize ullakan, ullakan sawolsun aýdýan. Minnetdar dostlar. Her bir ýazýan gowy kommentariýalaryň ählisini okaýan, erbetlerem okaýan ýöne. Meň ýagdaýymda erbet ýok diýen ýaly, bir kommentariýa bolsa meselem bir iki üç sanaga erbet diýip diýsem bolýa. Olarda minnetdar. Käbir adam göwnüňe degjek zat ýazýa, ýöne minus, käbiri minusyny ýazýa, to ýes. Okaýaň da ýene gowy, gowy çyk bolýaň da, karoçi, güýçlendirýär seni. To ýes, çorny kritika toje polezna.

Ýola ýüze ýetdik. Soň bäş ýüze ýetmek kyn boldy. Gaty iň kynam müňe ýetmek. Müňe-de ýetdik. Bu nämäni aňladýar? Islendik arzuwyňa ýetip bolýar. Iň bolmanda, eger-de sen zähmet çekseň, starasiýa etseň, synanyşsaň, To ýest boljagyna şans köp, bolmajagyna. To ýest etmeseň hiç zat 100% bolmaýar. Etseň şans werýatnost ýokary. Nesip bolsa, huddy müňe etdik, 50 ýeteris, 10 müňe ýeteris, 100 müňe ýeteris. Meseleden nesip bolsa bilejegiň Hemmäňe sag bolsun aýdýan. ikinji kime sawalda aýdasym gelýär. Tama Prime hemmäňiz bilýänsiňiz, Tama Prime-iň admini gyzyl ýan oglan. Dostjan görýän bolsaň, sag bol, taňry ýalkasyn. Kömek etdiň, edýäňem, podderşka-da berýäň. Ýaşyň uzak bolsun, men bilýän. Hemme kişä kömek edýäň diýen ýaly sen adamçylygyň gyzyl ýaly sen bile görşemak dos nesip bolsa görşers sag boluň dostlar araňyzda birden toma praýmy patpisat etmedik adam bar bolsa patpisat ediň instagramda toma praýmy ýazyň ad duşy gowy gowy wideolar edýär dostlar geljekde uly planlar bar kelläme ideýa gelýär ýazyp otyryn to ýest näme ideýa gelse kelläme wideo ýazmak hakda zametka belläp alýan. Eýýäm ondan bäş sany ideýa bar. Nesip bolsa her dürli biznes hakda, razwitiýe hakda temalar eders nesip bolsa. Ýuwaş-ýuwaşdan kamera problemam bardy. Onam çözdüm. nesip etdiginden kamera tam telefony çalyşdyk o kamera ýagdaýa görä iň aňyr başyda ýöne boýly meýli şu wagt şu görüp oturan wideoňa telefonlardan dostlar diýesim gelýän zat ýene de kim bir zada başlasy gelse instagram youtube tapawudy ýok başga zat durmuşda любой zat bedeniňi üýtgedesiň gelýär figuraňy üýtgedesiň gelýär bir ýere işe giresiň gelýär, ýa bir zat edesiň gelýär, biznes açasyň gelýär. Näme zat tapawudy ýok. Iň esasy başlamak. Adamlaryň arzuwyny, maksadyny öldürýän zat başgalar näme pikir eder. Men bir ýyllap şu kanal açyp bilmedim. Tanşlarym görse näme diýer? Adamlar görse näme diýer? Kime gerek men? Men ýeterlik derejede owadan däl, ýeterlik derejede gürläp başaramok. Aý müň sany minus şu içki pikir şu gara pikir öldürýär siziň maksatlaryňyzy arzuwlaryňyzy. Şonýa pikir barmy? Göreşiň özüňiz bilen göni başlaň göni başlaň ynanmarsyňyz şu wideony şu wagt onunjy gezek düşürip otyryn bolmaýar täzeden bolmaýar täzeden şu adam gowy bolanakdyr sto prosent ýöne haçap starats edýän synanyşýan wagtyň geçmegi bilen nesip bolsa has ökdeler. Sag boluň, taňry ýalkasyn dostlar. Liboý maslahat gerek bolsa kommentariýada ýazyň. Nesip bolsa kömek edip bildigimden ýazaryn, jogap bererin, kömek ederin. Instagrama podpisat ediň. Mysal Instagram akkauntym bar, Orazmyrat Orazmyrat 1 diýip bar, Orazmyrat Ba. Podpisat ediň YouTube kanal podpisat ediň. Kommentariýa goýuň, goýuň hökman. Näme meň ýetmeýär ýazyň kommentariýada. Näme minusym ba, näme plusym ba. We näme etsem gowy bordy şu kanaly ösdürmek üçin. Haýyş dostlar ije ýazyň aşakdan. Minnetdar bolardym. Eýýäm minnetdar size. Sag boluň dostlar, görüşýänçäk. Saglygyňyz.